yesterday i was just phoned kuti kuchurch kuri kupazwa i was not even away of that because tiri palockdown i received about five calls zvichitaura kuti zvina zvaumira mushe and by the moment i, I

Pandaridza song yekuti rudo haruna manyawi rudo haruna godo. I wanted to remind people that the same people vano vaipururudza nezuro chechi ichidonedzwa ndo same people vandinopa mvura pabhoho repachechi

Mari dzavaiti vanoda zviri temporary and takanga taudzwa kunzi we are not supposed to build a permanent structure that's why we did not even build a permanent structure we, we were complying

kuti vari kuronga kuzopwanya inini ndiri kuti vanhu vekukanzuru this is your land was it not wiser for you to just tell us to remove our structure then we could have done it why did you choose to humiliate me in that eh, Do you hate me that much that you can choose to humiliate me to be In front pages kunzi Freddy chechi yake ya yadonhedzwa and surely you understand kuti hapana munhu anomboenda panzvimbo yaasina kumbobvira anzi aende haungoere kana wamuka ungoenda panzvimbo usina wataura naye i just do believe i have feeling that kana mamuchida kungotiti tibve you should have just told us to me you have given me a heartbreak and i know i'm not the only one vakawanda vanhu vanobhadhariswa mari necity council muroad kumusika but kana vakupwanyirwa marecits avaibhadhara haachameka sense and as i'm talking to you now i'm away fully away

Ndonoenda mberi sei? Hazvireve kuti handisi kuziva but I'm just in pain. Surely, surely this was just a church. Ine vamwe vanhu vakawana matestimony ipapo Shed yedu yakabviswa capacity yayo was 1500 people. Marata anga aripo ndandakaisa less than a month ago. All along taingoshandisa matents because we knew kuti it's a temporary thing one way or the other we need to move. Then when we approached vanhu kuti this is what we are thinking we approach the council and actually vamwe wacho vakatouya vakaona kuti I'm building a shed but shed yandiri kuvaka inokwanisa kubvisika when you want to utilize your place and I was given a go ahead to do that and I simply just did that ndisina mbopedza kana infact pakapiwa napresident Speech yekunzi ma gatherings ari limited to 50 people ndopandakapedzisa kuisa ma sheets. I was just saying since vanhu vasiri kuuya kuchurch then that's what we need to do and Sunday yacho yatisina kupinda kuchurch taingopedzisa kuisa ma sheets atai tapedza kutenga. Isu sechechi hatisati tamboshandisa masheets iwayo kana kupinda mushedhi imomo ndobva yadestroyiwa uh, it was painful for us to raise that money zvimwe ndosimbozviitira zvega but mafinances anga asiri right and i appeal to the church to raise the funds and there is someone who played his car in order for us to finish that

But doing it ndiri pa lockdown I was complying ne government handina kubvira ndakabuda pamba ndandingori pamba because I know kuti there is corona and gathering yandakawana iripo pa Glenview pa church Ine mixture yevamwe varikufara kuti awira pasi ine mixture yevamwe chavakakanganwa inyaya ye social distance because surely kana paine one airwara pakati pevanhu ivavo i assure you kuti panogona kuita a disaster tikatadza zvakare kuzocontaina the same disease that we are

Mvura handimhomera kukupai rambai muchingochera mvura because mablessings angu haabve kwamuri but mablessings angu anobva kwamuri ndoziziya kuti mvura ikatanga kushaikwa I know vamwe venyu even pandaingokupai mvura chero ndikasvika mamusingandimhorese maizongotaura neni chete kana muchinge maona kuti line riri kunzi rakurisa ndopamaizouya muchinimhoresa you've never liked me i know that kuma church members i can say this is not the end of it ndosaka ndakaparidza three weeks ago kuti zvinodangidzwa vanhu vari kuti saka profeti imi munoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kubvira chakaprofitwa mamazviona here

I started to prophesy when I was doing grade four. I was very young. Church ndikatanga goodness and mercy ndine 22 years. Ironically, ndakaitanga musi wa 15 May 2005 yanga iri time futi yemuramba mutsvina mabuildings achipwanywa zvinhu zvichitorwa. I remember kuti by then

musi wandakapromotwa ndakuudzwa kunzi ndiri kupiwa company car ndikatanga kurwara seriously very serious from norway kutanga kuchaya ndokusiya kwandakaita basa ndakatodzidzawo ndine maqualifications akawanda i could have done other things but I'm just doing this because I'm following my calling. Ndikatraya kutiza calling ndikaenda mumupedza namo in 2005. Ndichingonopinda mumupedza namo Mwari akandiudza kuti this is not your job. You have a lot of things that you should be doing. You are a minister. You are a pastor. Ndichipinda mumupedzanhamo, ndakatorerwa mabhero four panguva yeMurambatsvina ndochete pandakazotambira calling ndikatanga chechi. Ndaona kuti this is my calling and this is my area. I have nothing that I know besides church. Church is me. Ministry is me. It is within me. You can take away everything from me but you cannot take ministry from me. I grew up in Glenview. Ndiri mwana un Glenview. But I know I have a lot of enemies. This is the reason why church dzatanga kupwanywa dzatanga kupwanyirwa pangu. Because mareasons evanhu vanoaziva asi chandingangotaura ndechekuti Kungondiudza kuti bvisa structure ndaibvisa I was not going to deny you because ndinoshanda nemi vanhu vekukanzuru zvamunoziva handikwanise kufamba ndichitaura kuti ndakaitira kanzuru zvakati nezvakati ndikabatsira zvakati nezvakati i don't do that even up to now chero mandibata panorwadza andibufa ndakadaro but those who know me they know me

I just follow what God is saying. Vanhu vekukanzuru ndimi makandipa handina kuerekana ndaenda ipapo pamaoffices pedu pakatanga kukura chechi tisisakwane i approached the council mukauya mukandichekera mukandiudza kuti apa ndopaunonamatira

so that I will be a voice because kune vamwe vanhu vakapwanyirwa but haana kana mari yekuenda live pafacebook kana mabundles acho haana but akapwanyirwa ini ndinongofunga kuti izvozvi mukangotaurira vanhu kuti tiri kuti vanhu vese vane zvinhu zvakati nezvakati bvisai zvinhu zvenyu weare giving you two or three days shuwali hamubofa makaona paine chinhu because vanhu vemuzimbabwe vanhu vanoteerera zvandoziya kana vasiri kuteerera inenge itori nzara iri kuita kuti vasateerere but i know zimbabweans we, we listen and we respect the law thats zimbabweans that i know vanhu vakangoudzwa kunze bvisai zvinhu zvenyu iam sure vanobvisa because even mukapwanya pamwe pane marata aanogona kuvakisa uzumbu rehuku akavaka

to demolish our structure without just telling us because all we needed was you to tell us sekushanda kwatinoita you are the same council that i approached three months ago i came to you i told you kuti inini ndiri opposite polyclinic i told you kuti ndiri kuisa gedi pacouncil i told you kuti ndiri kukuvakirai a guard room the same person and you told me want to do zvinova zvinhu zviri muprocess zvatiri kuita because i serve the community Maingotiudza. Maingotiudza. Pandakasvika ndakaona vanhu vakapwanya vari murori. Mapurisa ekanzuru and God said to me wave them and I waved my hand I greeted them mushure menge mwari anditi vamhorese hakuna hako kuvatsamwira ndikavamhoresa because handina munhu asi ndiri kungobvunza kuti ko dai makangondiudza kuti ndibvise chechi pane kuti ndiende pamaheadlines ekuti mandipukanyira ini ndichitaura nemi hakuna munhu wekukanzuru kuglenview asi andisingataure naye Number dzangu pamaiti panzvimbo makantora macontacts edu ese mukati kana paine chiripo you will talk to us makangoregererei kungotiitirawo izvozvo it was going to be far much better advise yangu kune vafundisi vamwe vane mastructures vamwe vanenge vaine mapay system aripo ndeyekumboti ingobvisai

Vanoda bank statement. Ende kazhinji mukaona machurch mahombe ndoanoramba achiwana ma ma stains. Kana muri mu Glenview church hombe ingave Roma inogona kunge ine ma change ma ma stains kana matatu but church dziri kutanga hadzife dzakawana church stand because havakwanise kumita zvinonzi zviri kudiwa. I also went tikanoita meeting na mayor sometime last year and we raised the same issue kuti ma churches madiki vanoda ma church stands but ma requirements acho dzimwe nguva anovaremera ndosaka vanhu vachienda pamwe pacho nemakutonga ruta musikanzwa because they don't have an option isn't it possible for people to just give us options well inini Vanhu vekucouncil you know kuti I applied for a church stand ikabuda haina kubudira pane maoffices pedu edu it was a just a matter of telling me kuti apa patakupada chienda yemunovakira kuchurch stand toenda it's not kuti ndanga ndisina kwekuenda you know that but this humiliation the question is why why why Why? If only I can be answered kuti why? Some other people they will say sue them. I don't sue anyone because he church yamwari and I believe I don't fight for God. I believe God will just make things right. But the question is why? Dai ndakangoudzwa kunzi machechi ari kunzi ari kupwanwa ndingadai ndakangobvisa vanhu. Takangobvisa zvinhu just as simple as that. And I even knew kuti kune vamwe vangu vakuti vabva kupwanya shedi vakuti pwanyai neapa vachinongedzera pana maofisi zedu no that one is a counseling center aipwanywe you, you, don't, you don't hurt a person kusvikira pakuti unofarira zvakadai let me just give you, tell you this you may celebrate kuti chechi yafredi yapwanywa palockdown but iwe hausi kuziva zvichaitika palockdown Ko pakaitika zvakawanda pa lockdown. So why do you celebrate kana mumwe munhu achinge asangana nedambudziko? Why do you do that? You don't have to celebrate. There's no need for you to celebrate because there's nothing to celebrate whatsoever. I am home ndakagara kumba because ndokuteerera president vakataura kuti period yakati sidai this is what we are just doing I'm home I'm not a church But surely kungoudzwa hataizoshaya vamwe vari padhuze vaimbobvisa structure kunzi haisi kudiwa. It has never been our land. It will, it's not going to be our land. Pane zvese zviri kuitika ngatingoramba itakangochengetedza utano hwedu because chokwadi unogona kumhanya asi unogona kusangana nazvo zvakaita worse yes i have cried i started this broadcast when i was crying because that's the only thing i can do handina mumwe munhu ondoudza ndogona kungoudza mwari I cannot, I cannot go to anyone but I can only tell God and I've already told God ndikurwadziwa ndikufeela betrayed especially nekanzuro yekuglenville I'm feeling kuti ndabetrayo because you talk to me you have my contacts Our office iripo munouya imimi muchida madonations tinokupai madonations amunoda pamunouya our door is very open maingofanira kufona kana kunyora tsamba sekunyora tsamba kwamunomboita kana muine madonations amunoda tichikupai thats what you should have done kana taramba kuti hatidi kubva motipwanyira Ko zvikaita kunge vanhu vaku rwadzisana kana kuti vakubata panorwadza kudaro chii? Well, I just believe I've shared myself. I've been open to you. Ndikurwadziwa, ndikurwadziwa. Vakomana ndikurwadziwa ndikagona kuzvishingisa but the truth is ndikurwadziwa ndinyanyorwadziwa because shade iyoyo yanga isati yanamatirwa ndikunyanyorwadziwa because shade iyoyo takaipedzisa panga pakutotanga lockdown Week rakanzi ma churches haasi kuita gather parikudiwa vanhu 50. Isusu we are more than 50 kuchurch ndikati hamungaende kunonamata instead yekuti muende kunonamata chitsvagai varume kana 20 vaende vanoisa shed vapedzise shed vakapedzisa shed and um, hasati amboipindira isu taipindira mumatenzi because we knew kuti nzvimbo haizi yedu you told us we approached you your markets officer vakasvika tichiisa shed vakaona ndikavataurira ini but nobody said anything andirambe zvamunenge mataura tonight Goodness and Mercy Ministries iri kungoramba ichienderera mberi. I'm thanking God kuti chakaparadzwa mudhuri, mudhuri unoungana vanhu. Ende mudhuri haisiri yechechi. We will soldier on. We will move on. But our question is, why did you just tell us?

Saka maingotiudza kuti hamuchatida tobva. Humiliation yakadai so iyi chii? Mukangonyora tsamba takanzwa kunzi muri kupaza musika. Ndizvo zvatakanzwa kunzi muri kupaza musika. Hatina kunzwa kunzi muri kupaza nemachechi. Mukangotiudza kuti nemachechi hama dzangu vafundisi vari panapa Eeh vakateerera maybe they wanted to use me as an example kuti muone kuti machechi ari kuparadzwa. You can take action just remove. Now chatisazive ndechekuti tiri kuzoenda kupi kana tabvisa because the same council yatinofunga kuti tiri kudhila nayo ndo the same council inoti kana yakupwanya chino chayambokupa haikuudze kuti takupwanya inongokupwanyira.

for those messages we are soldiering on question yedu yangoti dai mangotiudzawo takangobvisa zvinhu uye mapwanyiro amakaita kuchechi kwedu hamuna kupwanya zvekuti titore kana rata one makati madonhedza masimbi pasi mukazvimonyorora monyorora monyorora monyorora monyorora

kana nevazukuru kuti that year ndiri palockdown ndopandakadestroyerwa church i want that history i don't want to talk much but i just want to ask why did you not notify us is it that tinouya wani kumaofisi kwenyu is it that tinofambidzana nemi wani Takaramba here kubva. Ndiri kutaura izvi ndakamiririra vamwe vese vafundisi vemachechi ese ndovandiri kutaurira takamiririra hatina kumboramba kubva. Kwete not. Hatina. Hatina kuramba. KuGlenview kune machechi ariko akawandisa. and i know kuti possibly ini ndatanga kupwanyirwa pamwe nokuti ndini zibaba racho i don't know but im not saying kuti mandipwanyira chendai munopwanyirawo vamwe aa uh -uh. ini ndiri kuti nguvaudzai vaite kubvisa movapa pacho pekuti vaende Kana paripo kana pasina movaudza kuti hapana mozovapwanyira vaita nharo kuti havadi kubva ndochikumbiro changu chandinacho handisi I'm not evil handisi kuti nokuti mapwanyira imi saka chipwanyirai machurches ese I am not like that because we are a body of Christ we are one I know what it means Vanhu vanofunga kuti vafundisi vane mari. Sometimes you don't know kuti tinoisa effort yakaita sei kuti pangomira structure. Sometimes you don't even know mari inocollectwa muchechi. Inini ndakakurira kuMethodist. KuMethodist taitoenda kunokanya zvidhina kuti tivake chechi. and I'm proud of it ende ndinoziva pain gogo vangu ini chaita kuti vati aa ndife ndakabuda chechi inyaya yekuti vaiti ndakavaka chechi saka vaiti handingabude chechi vamwe vafundisi kana makateerera i think masingachiziwa saini yekuti vari kudestroye machurches take action musati mapwanyirwa nekuti when those coming when those people are coming They havakusiirei kana rata kana chipikiri one inzwa ini kana chipikiri one hachisare hauna kana chaunogona kuswatanudza ukatanga zviri nani hako kuzvibvisira wega wega kana mami naarrangement dzamakaita nekukanzuru zivai kuti vanongokusvipai kana pakupwana vanongokuudzai development control hamuna wamunongonotaura naye Ende especially zvikaitika pa lock down hamuna office yamunogona kuvhura door kuti muende kunovaudza saka is time yekuti ingogara wabvisa. Asi ini ndaikumbirawo kuti ma churches varangarirei nokuti chechi tine basa ratiri kuita munyika yeZimbabwe. Chandoziva ndechekuti kana zvinhu zvakaoma munhu akasvika pachurch stress yake inopera kana munhu akaparidzirwa shoko anonzwa zviri nani. Siyai munhu aite zvaanotenda chitendero chake. I remember inini mukoma wangu inini vaenda kumasowe rimwe zuva vakasvika baba vavo vabikira mbeva muhari Vakabatikana muhari dzavo dzekumasowe dzembiya dzemumasowe vakabikira mbeva imomo. Vakabatikana because vakabatwa chitendero chavo. Nzvimbo yamakapwanyawo Goodness and Mercy Ministries ndiyo nzvimbo yataitondawo chechi yedu. Ndo nzvimbo yataitendawo kuti kana paine zvanetsa tinonoita maprayers edu tiri panzvimbo iyoyo. Zivai kuti panzvimbo iyoyo Takaonawo Mwari panzvimbo iyo. Kune vakapwanya ndakatokuregererai kare ndosaka ndakakumhoresai ndikakusekererai imi mabva mukupwanya nokuti imimi ndiye munoziva pamwe munenge matumwa maiita basa renyu Asi kana paine ane basa rekungoudza vanhu kuti ibvai, kana kungofamba nechiredhiyo kuti machechi ese haachadiwa pano, ibvai pano by 4, kungoti pa 4 hours muri kupiwa 4 hours chete, zviri nani, mopwanya henyu asi tambobvisawo one or two things, tanhongo one or two things. I don't think it's, it's difficult because I believe Isusu we don't have an essential service and we believe kuti vanopwanya i essential service yavari kupa kunyika. Isu we don't have an essential service sechurch hatibvumidzwe kufamba. We don't. Tinge takangomiro tiri panzvimbo imwe chete because we are following zvekutaura mutemo. And thank God kune vaita basa ravo nezuro ndo ma essential service acho. ekupwanya church these are essential part of essential services these are part of essential services i am hurt and i'm not going to talk more ndatogumira ipo pano ingozivai kuti ndi kurwadziwa Ehe vari kutoseka nokuzviziva kuti munei muchitoseka but chokwadi chiripo ndechekuti ndikurwadziwa ende kurwadza kwacho kunenge kwekatombo kadombo kapinda mubhutsu bhutsu yausingadi kubvisa nokuti uri pane vanhu kana kuti sokisi rako rakabvaruka unongorwadzirirwa mukati nekatombo kapinda mubhutsu ndopeini yandiri kunzwa right now ndikakuti handisi kurwadziwa nechekunyepera i am in pain Hanipe. Vanhu vekuGlenview imimi munozviziva kuti hamundide. Zviri pachena makapururudza kupururudza muduruchu bazi wavo mukataura zvamakataura its fine hama dzangu chechi ndeyamwari asi chero makadaro rambai muchingoya muchichera mvura ndinokudai vanhu vekuglenview handimbofa ndakatadza kukudai ndinokudai vamwe vanenge vachitaura kuti ndakatorera mwana stand ndokuzivai vanhu veglenvy munodaro handinombotorera munhu stand ndakatomutengera stand saka nokanzi ndine munhu wandakatorera stand ndakukudaira nhasi ndakatotengera vanhu stand inini kucancel nherera dzakasiwa ndikadzitengera kwete kuti ndakadzitorera ah, i don't do that Handisi kuda kutendwa nemi but I'm just answering kuma critics vanenge vachingotaurawo zvaanotaura. Mvura rambai muchichera because imi vanhu vekuGlenview tisu vanhu vacho. Pamwe vakatopwanya vagara imomo. Asi mimi nemi lockdown ikapera mvura icharamba ichienda kuGlenview. Icharamba ichingoenda. Mvura yekanzuru icharamba ichienda kuGlenview. Kana isina kuendawo we thank God but even ikaramba ichienda ini ndikutaura kuti my door is open. Handimiswe nekuti makapururudza kuti eh, chechi ngaipaso handimiswe kuita zvakanaka nekuda kwenyu. I will just do things. Ndinongoramba ndichiita zviri pamutemo. Sekungoita kwandoita zvinhu zvangu zvese zvine zvingori pamutemo ndakauya kwamuri kukanzuru ndika applier kuti nzvimbo iyi imi mukafamba madhiwo anga aripo panzvimbo iyo vakauya vakandiudza kuti apa neapa tikatanga kubhadhara mari dzematemporary lease kwamuri imi Zvine ma receipts atiinawo but hazvina zvazvinobatsira because chero ndikadawo kuburitsirayi ma receipts enyu haana zvaanobatsira haana zvaanobatsira we are accepting kuti takaita loss we are accepting that but ndiri kungokumbirawo kuti kune vamusati mapwanyira vaudzeiwo kuti hamuchavada pane kuti vazoita loss inini Pamwe Mwari akatendera kuti mutange pandiri nokuti aiziva kuti pamwe ini ndinogona kusimuka, pamwe ndine kuropafadzwa kumwe kwandakaita kunogona kundisimudza, but mukaitira mumwe anobva aparara. But chandoziva sechechi tichabatana hedu. Zvaitikira kwandiri izvi Dzimwe nguva zvichaitikira kwauri tichabatana hedu but mukubatana kwedu ngatirambei tichiedza kuti veni machurch stands ipai vanhu machurch stands imi vanhu vekukanzuru mabank statements amunoda havakwanise kuraiza mari idzodzo vanhu vekuchechi asi mukavapa mukana vanokwanisa kuita mbijana mbijana havana zvekuita Kana muna applier chestand munoti zvinobhidhwa. Havafe vakagona kubhidha nemamwe machechi ane madonors kana kuti vane mapartners from outside the country. Hatikwanise kubhidhirana nevanhu ivavo. Saka muchiona vanhu vachizotraya kungoendawo kwaaenda nekuti ashaya mukana. God loves you tichasangana nemi musi weSunday paProphetic Tea Freddy online online services nenguva dza 11 am anditombomira kuita basa ramwari because of this but ihave just told you i am in pain please kana muri kwamuri koko ndinamatirewo ndiwane simba Kana kuti sekai futi nokuti kuseka kwacho kunogona kutondipa simba ndikaenda futi mberi nokuti ndiri panguva yokuda kuziva vanondida nevasingandide. Prophet Freddy ndozita rangu. Ngatisangane musi weSunday nenguva dza 11.